Kapitlu tlieta minn Tħaħen tal-Gwerra fuq kitba ta' Lawrence Mizzi, kapitlu jismu Kenn fil-Gudja. Tgħidlix kemm domna sejrin? Ma niftakarx. Minbarra l-evakwazzjoni tan-nies, il-ħaġa l-oħra li laqtitni mat-triq kienet il-knisja ta' Raħal Ġdid, nofsha biss imtellgħa. Raħal Ġdid, kont mort bosta drabi qabel, iżda kien dakinhar filgħodu li intbaħt bis-sura mhux tas-soltu ta' dak it-tempju setgħan. Tabilħaqq kellhom jgħaddu ħafna snin minn dik il-għodwa, għoxrin sena sħaħ qabel ma l-knisja kienet lesta fl-1960. Meta wasalna l-Gudja, bqajna sejrin dritt fid-Dar tad-Duttrina li f'ħakka t'għajn inbidlet f'Dar tal-Providenza. Din ma kinitx xi palazz. Kien hemm intrata, kamra leterali n-naħa tax-xellug, kontra intrata, taħt it-taraġ, taraġ, sala mdaqqsa li kienet kappella, u bejt. Fin-nofs kien hemm bitħa bi tliet kmamar oħra u maqjel. Il-kmamar ta' Ġolbitħa kienu diġà bin-nies meta wasalna. Kien hemm żewġ familji mir-Raħal Ġdid. Illum nistagħġeb kif dak id-daqsxejn ta' post setgħu joqogħdu dawk in-nies kollha, għoxrin b'kollox, bejn il-ftit ġranet u s-sebgħin sena li kienu jagħmlu sitt familji differenti. Dawn minbarra ż-żewġ familji li semmejna u li kienu n-naħa ta' wara. Kif qagħdna? Tistgħu tobsru. U x'għamilna bis-sodod nistħajjilkom tistaqsu. Kulħadd firex fl-art, tinsewx li kien is-sajf. Waqt li beda jirringrazzja 'l Alla li meta jħares 'il fuq kien jilmaħ it-travi tal-injam u mhux il-kwiekeb tas-sema. Għalkemm pajjiżna huwa żgħir u d-distanzi huma qosra, ma nista' qatt ninsa, lanqas jekk jgħaddi kemm jgħaddi ż-żmien minn fuqi, l-impressjoni li ħallietli l-Gudja. Mingħajr ma ridt intbaħt li bejn dan ir-raħal ħelu u żgħir u l-Birgu kien hemm qabża kbira. Ibda biex, ħafna mid-djar fil-Gudja kienu slar wieħed u minħabba f'hekk ix-xemx kienet tidher iżjed u tinħass aktar. It-toroq tneħħi t-triq ewlenija kienu mingħajr asfalt għalkemm in-nies kienu jżommuhom inda f'xummiema. In-nies kienu ħafjin u ilbieshom kien differenti. In-nisa kellhom ilbiesi x'aktarx skuri li jwasslu sa wiċċ riġlejhom. l-irġiel bla ġlekk, ħafna minnhom bil-flanella flok qmis, u għal sitta drapp ta' Malta mxammar biċċa sewwa 'l fuq mill-għaksa, kollha tista' tgħid b'beritta f'rashom. Is-subien kellhom qliezet biċ-ċingi msallba wara, bil-qliezi dojoq katusi iwasslu sal-irkoppa. Il-bniet bil-malji twal u ilbieshom iwassal sa taħt l-irkoppa. Ħaġa oħra li laqtitni mill-ewwel kien li l-bibien tad-djar kienu kollha magħluqa, iżda bil-muftieħ fil-post. Drawwa li sa fejn naf jien għadha ma nqatgħetx għal kollox minn kullimkien. Minħabba li mill-Birgu tlaqna bil-ħatfa u ma kellna ħin naħsbu għal xejn, Kif wasalna, morna fil-ħanut li kien hemm quddiemna u xtrajna l-ħwejjeġ li mingħajrhom ma stajniex ngħaddu, bħalma huma platti, tazzi, skieken u frieket, stali, xkupi u m'għandniex xi ngħidu ħwejjeġ tal-ikel, ħobż, butir u ġobon, żejt, għaġin u x'naf jien. Kulma kellha dik il-mara tal-ħanut, mibruma b'toppu kbir wara u leħen oħxon goff imma ħanin, ġarrejniehulha. Waranofsinhar tal-ewwel jum tagħna fil-Gudja, naf li mort ma' xi ħadd il-knisja u għadi niftakar, qisu lbieraħ, kif bqajt mistagħġeb inħares lejn il-koppla minn ġewwa miżbugħa ikħal bħas-sema. miżgħuda bi kwiekeb lewn il-fidda. Is-skiet li kien isaltan fil-knisja dak il-ħin tal-Erbgħa kompla kattar fija s-sens ta' misteru li dak il-ħin kont qed inħoss. Qegħdin fi gwerra, f'raħal li ma kontx naf u fi knisja għal kollox ġdida għalija. Meta ħriġt mill-knisja fi triqti lejn id-dar, bdejt inħares u nixrob dak kollu li ma kienx tas-soltu għalija, bħal, ngħidu aħna, il-purtieri tal-ħjut u żibeġ kuluriti li ħafna mill-ħwienet kellhom fil-bibien. Dak il-ħin ukoll xi nisa kienu ħarġu fuq l-għatba ta' barra. Din kif tgħallimt aktar tard, kienet drawwa, u qagħdu bil-ġabra kollha jraqqgħu l-ħwejjeġ jew joborxu l-patata jew jgħidu r-rużarju. Dehra li għadha sal-lum timlieni bil-hena u s-sliem. Aħna u għaddejjin, in-nies għarfuna, u kif ngħaddu minn quddiemhom bdew jgħidu minn taħt l-ilsien, Dawn refuġjoti! Niftakar li dak il-ħin kien sar ħbit mill-ajru, iżda għall-inqas it-tfaqqigħ tal-balal u l-bombi kien jinstema' fil-bogħod. U hekk l-ewwel jum fil-Gudja kien għadda b'wiċċ il-ġid. Jekk l-ewwel jum għadda mingħajr inċidenti, l-ewwel lejl ma ninsihx kif ġieb u laħaq, mhux għax kien l-ewwel wieħed, Imma minħabba ta' daqsxejn ta' nsett li għamel ħoss sproporzjonat għal kollox għad-daqs tiegħu. Mela kif wasalna filgħodu, kienu nistħajjel għall-ħabta tal-għaxra, jiena u ħija mill-ewwel tħabbibna ma' Ġużi, tifel ta' mparna jew xi ħaġa akbar minna li kien magħruf mar-raħal kollu għall-qilla tiegħu. Dan Ġużi tana werżieq. Qalilna biex nagħmluh f'bott vojt tal-ħalib, nagħtuh biċċa ta' dama, u tara, qalilna, kemm jgħanni. Aħna li qatt qabel ma konna rajna jew smajna werżieq, għamilna kif qalilna l-ħabib il-ġdid tagħna, u ħallejnieh f'rokna fl-intrata. U tabilħaqq Il-werżieq reliġjużi ma ħarġux ta' giddieb. Malli dalam, bdiet il-kantaliena li jaf bl-amment, Zirr, zirr, zirr, zirr, zirr, zirr. Jien u ħija, tgħidx kemm ħadna gost nisimgħuh, Janni. Iżda l-għeja u n-ngħas ma damux ma ħakmuna. Off kemm tajt posta ta' rużarju bdejna ngħoddu s-sitta fil-mija. Mhux hekk ix-xjuħ li kien hemm mimdudin fl-art fl-intrata u taħt it-taraġ? Dawn imsieken diġà minħabba l-età jsibu n-ngħas iħabbathom biex jiġi. Terġa' konna f'post ġdid fuq Kutri minflok fuq is-sodod, biex ma nsemmux il-biża' li naħseb kellhom tal-gwerra. Biex tagħqad, kien hemm iż-żarżir ma jaqta' xejn tal-werżieq li la kellu rispett lejn il-gwerra u lanqas lejn ir-refuġjati. Tistgħu taħsbu msieken kif għaddewh l-ewwel lejl tagħhom 'il bogħod mid-dar? Ħadd ma kien jaf fejn kien qiegħed dan l-imbierek ta' werżieq, u wisq anqas li kien tagħna. Iżda kif sebaħ, kulħadd beda jitkellem fuqu. Huma li saru jafu l-fatti, tistgħu taħsbu kif ħaduna qatta' bla ħabel. U magħna weħlet ommi. Din li soltu kellha ħafna sabar magħna, Meta rat dik l-oppożizzjoni organizzata minn kull naħa, kellha ċċedi u tordnalna biex narmu l-werżieq 'il barra. Wara ħafna xenati kellna nbaxxu rasna u l-imsejken werżieq sab ruħu bħalna bla dar. Għal ftit ħin fid-dar flok wieħed kien hemm żewġ uriezaq inewħu, jien u ħija. u hemm jintemm it-tielet kapitlu mill-ktieb Tħaħen tal-Gwerra ta' Lawrence Mizzi.